Għadhom jiġru warajja. Aħjar noqoddu attenti għax ma nibqgħux ħajjin għax. Pitu San Pawl u għandna San Kronuta. Onil għawkom għal eh, l-episodju tal-lum ta' triq tana. Unfakrukom illi bħalissa għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq u l-lum ħanselmu triq oħra. Waħda mid-disa finalisti illi kellna. Dejjem jien mis nagħmilha dil-biċċa. Mela sinjuri ħanorukom it-toroq kollha kif eh, kif ġew, imma mingħajr ma nuru l-ewwel waħda u l-aħħar waħda.
U triq li se tinqala llum i triq Il-Madonna ta' Fatima fin-Nadur. L-unika triq li kellna mill-gżira ta' Djamant, eh?
U qabel ma nitkellmu fuq it-triq infisha li hemm x'tgħid fuqha, ħa nitkellmu ftit fuq in-Nadur.

Anke affarijiet oħra mhux hekk?
Il-festa. Il-festa?
Ejwa. Intom għandkom San Pawl, San San Pitu, San Pawl u għandna San Kronuto. San min?
San Kronuto.
Eh, dan ma għaxbi, eh. Eh? Ejwa.
Eh. Ejwa. U nies xarġulkom bħala nies famużi minn hawn.
Isma' ħa nsaqsik xi ħaġa, kien hawn xi Arċipriet Portelli hawnhekk? Ejja, ejja. X'kien jismu? Dom Mikel Portelli. U għandu jkun hu kien ħareġ bl-ismijiet ta' Triq Fatima u Triq. Naħseb fi żmienu, dak fi żmienu. Saru ejja. Inti wkoll Arċipriet?
Kont. Kont.
Issa spiċċajtu għax wara l-Arċipriet Portelli.

Ta' ġol knisja lil Kristu ħaj magħna x'nistennew iktar qari ta' jrub. Aħjar noqogħdu attenti għax ma nibqgħux ħajjin għax ituna. Qed naralek, qed naralek.
Kontu tafu li ħafna mill-frott li jikkunsmaw il-Maltin jiġi proprju minn Nadur? Fi żmien, kif qalilna wieħed, kien jiġi ħafna iktar varjetà ta' frott, imma llum jiġi bejn wieħed u ieħor 70 fil-mija taċ-ċitru li l-Maltin nieklu. U jiena jiddispjaċini ħafna li nqalgħet din it-triq. Mhux biss għat-triq, imma anke għall-veduta raw xi ġmiel hawn, eh? Ġipajn sielem, ta' ċenċ.
Il-kelma nadur Ġejja minn kelma li tfisser tgħasses, tħares, tosserva mill-għoli u din it-triq ħa ngħidlek turik li vera għandna ndur hekk.
L-isem ta' din it-triq kif ġa għadnielkom huwa Triq il-Madonna ta' Fatima. Imbagħad jekk naqbdu it-triq il-lejmiss dik hija Triq il-Madonna ta' Lourdes.
U għall-iswijiet ġew propju hawnhekk. Kien hemm l-arċipriet qalulu arċ! X'ħan semmuhom ta' żewġ toroq u l-ieħor ta' arċipriet li hu mara jqallhom qallhom isma' waħda ta' Fatima u l-oħra tal-Urt. Tajjeb? U fil-verità, tant hawn dedikazzjonijiet differenti tal-Madonna li tista' semmi raħal sħiħ it-toroq kollha semmi. Nattu mniħna. U nagħlqu billi nfakkrukom biex anka din il-ġimgħa tagħmlu l-għażla tagħkom, tivvutaw għall-isbaħ triq fl-opinjoni tagħkom. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar. Triq Indri Borġ, ir-Rabat. Triq San Pawl, Ir-Rabat. Triq Sant'Anna, il-Furjana.
Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-żejtun.
Biex tivvota, kull ma tittamel tikkummenta hawn isfel u xxer jew għajt il-ħbib u t-tegja ħalli jkollna ħafna ħafna voti. U għamlu dejjem like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta biex tkunu aġġornati dwar il-kompetizzjoni u mhux biss dwar il-ħafna toroq li qed isiru. Ċaw għalikom minn Għawdex!